Helo bawb, Tanwen sy ma, un o gyflwynwyr tywydd ar S4C, a fi mae i ateb rhai o'r cwestiynau chi wedi danfon i fi gyda Lush Cymru. Felly, y cwestiwn cynta yw, lle yw dy hoff le yn y byd i drafeilio a lle hoffi ti fynd yn y dyfodol? Wel, fy hoff le yn y byd i gyd yw Mallorca, Ynys Mallorca yn Sbaen. Fi wrth fy modd gyda'r ynys, mae'r bobl mor gyfeillgar, mae wastod mor dwym na yn yr haf ond ddim yn rhy dwym a mae'r bwyd mor flasus. O'n i'n lwcus iawn ges i fynd llynedd a fi gobeithio croes i bysedd bod fi'n mynd to lenni. Fi eto yn lwcus iawn i weid bod fi yn mynd, yr un o'r llefydd fyswn i'n lico mynd i yw Gwlad Thai a fi'n lwcus iawn achos fi yn mynd mis nesa am bump diwrnod. Felly wir yn edrych ymlaen, fi byth wedi bod ar awyren A fi'n credu bod e'n cymryd rhywbeth fel 14 awr i fynd i gwlad tai a fi byth i bod ar awyren yn gymaint o ni. Felly croes i bysedd bydd yn oce, okay, ond fi wir yn edrych mlaen methu aros. Wel, mae'r cwestiwn yma yn hawdd, achos fi'n meddwl bod fi wedi gweud y frawddeg yma drosodd a drosodd a drosodd yn y blynyddoedd diwetha, um, ond bod popeth yn digwydd am reswm. Fi'n meddwl, um, pan o'n i'n ifanc, o'n i ddim yn ennill rhywbeth, neu o'n i ddim wedi cael y swydd o'n i moyn, Ond mae wastod rhywbeth gwell ar y gweill a mae yna reswm bod fi ddim wedi cael y swydd neu ddim wedi ennill y gystadleuaeth na. Fi wrth fy modd yn cyflwyno'r tywydd, fi'n meddwl chi byth yn gallu dychmygu bod rhywun yn yn gwylio'r teledu ac yn gwylio chi'n cyflwyno'r tywydd achos chi mond yn siarad mewn i gamra felly fi byth yn gallu dychmygu bod fi'n siarad i gymaint o bobl. Yym sdim stori ddoniol 'da fi. Ond fi yn mynd mor mor mor nerfus yn cyflwyno'r tywydd, allwch chi ddim dychmygu pa mor nerfus fi'n mynd, yn enwedig ar gyfer yr un byw. E, felly mae saith bulletin bob dydd, e, mae rhan fwyaf ohonyn nhw ni'n pre-recordo, ond wedyn mae yna un am 5 munud i 8 y nos sydd yn fyw. Wel, mae'r un yma allai ddim bita dwy awr cyn y bwletin achos bo' fi mynd mor nerfus a fi'n meddwl bo' fi myn' i bod yn dost ar y set. Yym ma' fe jyst yn dimlad hollol wanol fi'n cofio pan nes i ddechre o'n i byth 'di dychmygu bo' fi yn cyflwyno tywydd a nawr bo' fi yy a fi jyst yn mynd mor nerfus fi 'di bod yn neud e nawr ambytu flwyddyn a fi still yn timlo yr un peth. Ond falle bo' bach o nerves wastod yn beth da. Wel nes i astudio hanes, Ffrangeg, cerddorieth Addysg a Addysg Grefyddol Lefel A. Wedyn es i'r brifysgol i wneud hanes ffasiwn, achos 'na beth o'n i moyn astudio, o'n i wrth fy modd gyda ffasiwn a fi'n meddwl pwy sydd ddim yn lico ffasiwn yy pan ni'n iau neu hyd yn oed nawr fi wrth fy modd gyda ffasiwn. A wedyn yy nath Covid ddigwydd so es i nôl i Gardydd i fyw gyda mam a dad am ddwy flynedd a es i i'r brifysgol yng Nghaerdydd i neud yng ngradd meistr yn newydd- newyddiadura darlledu. sef newyddion a tywydd ac ati. A wedyn o'n i'n lwcus iawn pan o'n i bron a bennu uh, y cwrs, dath y swydd lan gyda S4C fel cyflwynydd tywydd, ac es i amdano fe, a o'n i'n methu credu'r peth, ges i'r swydd, a fi wrth y modd yn cyflwyno'r tywydd, a wedi joio fe ers y diwrnod cyntaf. Wel, Ni ym mis Ebrill ar hyn o bryd, a ni bron yn nhymor yr haf, sef fy nhoff dymor i yn y flwyddyn. E, fi wrth y modd gyda'r hael, gyda tywydd poeth, mynd ar wyliau, Um, felly edrych mlaen am yr haf yw'r peth nesau i fi. Ond hefyd, mae Steddfod yr Urdd yn dod lan a fi newydd gael gwybod byddai yn Steddfod yr Urdd yn cyflwyno'r tywydd a fi wir yn edrych mlan achos mond cwpl o flynyddoedd yn ôl o'n i 'na yn cystadlu yn y côr neu yn yr un awd ala werin felly wi fi wir yn edrych mlan i gael bod yn rhan o'r Steddfod gyda'r plant i gyd a gyda tîm tywydd. Diolch Lush Cymru a'r darllenwyr i gyd am ofyn y cwestiynau ac am ofyn i fi wneud y cyfweliad yma. Edrych mlaen am Steddfod yr Urdd, dewch draw i weud helo. Ta-ra!